Awle kan dawr hlui Grace tih hi ehh kum sanghnih sawmhnih pahnih June thla ka luah lut a, harsatna tam tak karah Pathianin dawr luah tur tha deuh mai Solomon's Cave market chhungah min pe a, ground floor ah kan hlim ve em em a, mahse keima dawr tak kha keima hminga a la nih loh vang khanin hmun dang. Pathianin min pek leh tak si vangin he dawr hi kan kalsan a, kan lunga lengin kan ngai ve em em a, te te ve deuh pawh ni se, a lunglen thlakin a ngaihawm em em a, chuvang chuanin ih thlalakte a bo hmain kan dawr hmasa ber ih kan dawr hlui te kha thlak a ni la a ni, kum khat vel chiah chiah kan luah hman a, Tuesday Nightmare te, Aizawl DC te. an lo leng ve a, tian in leng hrang hrang hi hei Hnahthial lam U Hmingi leh U Zorini te chuan mahni hian thla ka lo lak a lo la ve bawk ta, chung te neuh neuh chu kan dah tha nge ka tia a lung len thlak em a, nakin zel a en let a kan dawr hmasa ber a ni bawk a ni, hei Bible chang chhiar chhuah man lawm man ka dawn lai te nia tei nen te thla kan la a, a te nang hian in a dawr hi nuam ve reuh lutuk a. Thil chi hrang hrangte pawh thil dangte pawh lo in mix ve tho nih hi mahse Puilovi, Auruata leh Grace an ni a, Uritai nen MP candidate Zorin nen bawk kan lo lang leh a, kan thlalak neih chhun chhunte ka dah tha vek dawn ka tih kha BDE.

Vawiin hi ni sawmhnih pali Christmas ur lawk ni ania hei discount kan nei a Grace Full Grace Solomon Cake ah tah hian min lo dawr leh vek ula kum thar ah pawh la tlawm dawn a kum thar ah hian a dang kan nei dawn a umhmm kan buai mup mup a hei kan discount chur chur mai a ni. tlawm deuh in kan tia keimahni kan tlawm a hei thawmhnaw pawh kan nei tun lai a kan lawm hi in lo kal anga chuan eng nge in lo in lo a chi a pawh khan in in duh chuan grace pui grace rawlh a suma kep chuan maw i eng nge a online ang pawn kan ti thei aw thawmhnaw thar apiang dan kan post ania um

Aw, ti hianin status turin kan tia, Thlate kan la ve peih em em a, uluk thei ang berin kan han rem a maw ti hian i a te te khanin kan uluk thei ve em em a ni tian i a hunger sawi te ka ngai thei lo a kei chu chuan thil inkhai sawi ang tih vel te hei en pawn a ni thlap thlap vek a ni, hunger sawi tih vel leh e thawmhnaw sawi tih vel kha hmuh tur awm ve ngai lo a ni maw ka dawr nghah ah hi chuanin uluk thei ang ber customer te mit la tura ka tih thin a ni maw.

thlalak hi ka lo hriat ve em em a mi tih angin tha lem lo mai ila thlalak hi nuam ka tia tian zkpm lukhum te ka lo la khum vu vu zui niin thlan dawn lai vel anih avangin tian thailand powder te ka zuar a ke sir nawh na te bawihte pawh thla ka lo laksak hman nual anih hi tah hian. Chuan Suana te lo len ni a nia heng te pawh hi lang ve mai mai se. Hengah te pawh zo i nen kan lo lang leh ni hi kawr fual ha chung in heng te pawh kawr zawrh lai ha in kawr ka lo fak vel a ni. Blue tea u Sangpuii min pek kan en thin a. Awle ti zawng kha kan dawr hlui kan tih lan theih chu ni a. A ngaiawm em a ka tia dah that nan kan dah ve a ni e a video leh thlalak hrang hrang te.